Hi Ros, ti'n iawn? Ie, good diolch. Be' am i ni ddechrau efo'r X Factor? Ti bod yn gwylio fo? Ydw, wi bod yn gwylio fe, ydw. Yym, gosh, wi wir yn lico Joe. Joe McElderry? Ie, ma' llais hyfryd 'da fe. Ma' llais wir neis gyda fe. Ie, be' ti, jyst y llais ti'n licio? Wel, ma' Oli, ma' fe'n perfform- perfformio'r amazing, t'mo' ma'r egni yn yn jyst rili rili dda, ond

Mae gen ti brosiect ar hyn o bryd, ti'n mynd i gael studio ddawns dy hun? Ydw, mae fi a Loren, Loren Phillips, yn moyn cael studio, studio at ein gilydd. Bydde Loren yn cymryd yr ochr danso, byddai'n cymryd yr ochr ffitrwydd, a dyn ni moyn gweithio gyda pobl ifanc a, ac oedolion hefyd, yn ddwyieithol. Mm. Just, just i gael rhywbeth allan fanna, rhywbeth yng Nghaerdydd, a tmod, byddai'n gwneud y, y, y, y ffordd i ffitrwydd hefyd, yeah. a tmod, yeah, Ond o- ond dyna ti'n neud e, ffordd i ffitrwydd i dy swydd di de? Ti'n Odi. fforddwr personol. Odw, wi yn, wi yn, a wi wir yn mwynhau neud e. So, Odw. be' 'di fatha gofynion pobol pan nw'n dod atoch chdi? Be' be' ma' n'w isio? Yym, t'mo' ma' rai pobol gyda yy priodas ma'n rhai' n'w colli maint er erbyn neu rhai pobol jyst moyn bod yn ffit a... Ie. ...t'mod rhai pobol yn anel- yn a- anelu at rasys neu rwbeth fel 'na. O ie. So rhai pobol jyst angen help a dyna be' be' yw job fi. i helpu nhw. Ti'n rasio?
Ydw, wi yn rasio.
Wi newydd anafu'n hunan. Na fo. Yn dod yn ôl, ond hip flexor fi. Yr un peth nes i yn Gladiators. Fi'n credu bod gen i'r un problem, ond um, oh. wi wedi cael lot o triniaeth, popeth yn iawn, a wi nôl ati nawr. Wel, da ni'n ddednabod i fel actores, swn i'n dweud. Nes ti actor yn Pobl y Cwm. Do, do. Um, sut ges ti'r swydd Pobl y Cwm? Swydd Pobl y Cwm, ges i galwad gan athrawes drama pan o'n i'n gweithio yn wneud y, tymor, yn gym, a yeah. um, jyst i ddod mewn a cael clyweliad. A, ac o, o ni, nath, nath nhw sgwennu'r rhan cym ar yng nghyfer i. O, o'ch ti wedi cael unrhyw brofiad o actio cyn hynny? Just pethau bach, fel o'n i'n neud lodau o, o clwbiau drama, a yeah. o'n i'n neud pethau yn yr ysgol, ond on na, ddim wir. Oedd pobl y cwm yn y peth cyntaf i fi erioed wneud. A wedyn ar ôl na, nes i'r coleg cerdded drama. O, yeah, ti'n parhau actio iwan? Ydw, wi, wi yn, ond dim byd o gwmpas ar hyn o bryd, ond gobeithio ddaw rhywbeth blwyddyn nesaf. O da iawn. Ac yn Nadolig wan. Be di dy blanie di dros yr ŵyl?
Wi ffili aros. Mae hon yn y Nadolig gyntaf wi wedi bod gartre am tua pedwar mlynedd achos wi wedi bod yn hala hala Nadolig fi yn Norwy am... O do? ...ia yn bellach ond yym nawr wi mynd i bod gartre gyda'n ffrindia a'n teulu a wi jyst ffili aros. Wi wir yn ffili aros. Wel deutha ni fwy am Dolig yn Norwy. Be di'r gwahaniaetha 'sa chdi'n deud rhwng Dolig yn Norwy ag yng Nghymru?